Hepatitis B, mepakyɛw yɛn nsa mma no nkɔ complete o. Mɛkyerɛ wɔ video yi mu. Hepatitis no, deɛ ɛkɔ complete yɛ deɛ yɛfrɛ no hepatitis C. Na hepatitis no nyinaa, deɛ n'ano a ɔhye a obetumi asɛe wo liver no aku ntɛm yɛ hepatitis D. But obiara mpo nka ne ho asɛm. Menim deɛ nti a, nnɛ mɛkyerɛw ne nyinaa wɔ video yi mu for free. Nti like video no na share ma obi sɛ yɛbɔ Agyekum Francis asen aba. Mepakyɛw yɛka sɛ hepatitis a, deɛ ɛpɛ sɛ ɛkyerɛ nyinaa ne sɛ wo brɛ boɔ no, wo liver no, ayɛ kɛseɛ. Ná liver no dwumadi a odi ma yɛn no dɔɔso paa nti, sɛ wanhwɛ yie na wama no kɔyɛ kɛse a, na ayɛ sɛ w'aso bɛyɛ hye. Ade a liver no yɛ bi ne sɛ, wɔyɛ detoxification. Sɛ wodi aduane bi na poison wom a, ɛyɛ liver no na eyi saa poison no firi mu. Enti woanom nsa, woabo, adeɛ bɛkye na nsa no ate w'ani so. Hɛ, meyɛɛ fine o. Mepaatwɔ, deɛn nti na ade kye na nsa no ate afi w'ani so? Wo liver atwe emu aduro no a ɛyɛ poison no. Wo liver treat nsa as poison, nti ɔretwe firi mu. Wo a wonhwɛɛ saa video no, kɔhwɛ. Makyere mu. Liver koro yi ara nso, sɛ wodidi na sɛ sugar adɔɔso wɔ mogyaa mu a, Ohu no sɛ ɛyɛ very dangerous to your health nti ɔno ara kɔ na wa convert sugar no anaa glucose no to glycogen na ɔde bi akɔhyɛ wo muscle cells mu na ɔde bi abɛhyɛ wo noa no mu na ɛno nso abɔ wo ho ban. Liver koro wei ara ɔtumi control wo cholesterol, cholesterol dɔɔso wɔ mu a ɔtumi control. Liver koro wei ara no ɔno na ɛproduce bile Bal no a wodi ade a ɛyɛ fat a yɛde breki fat no, ɔno ara na ɛprodusi. Ɔprodusi hormones. Mepakyɛw, liver no, ɔregulate nneɛma bebree a ɛyɛ so important wɔ nipadua mu a ɛno nti Nyankopɔn yɛeɛ no, ama ɛno ara wɔ hɔ a ɛtumi nyane. Sɛ wɔde sekan twa fã a, ɛtumi fifiri. Te sɛ wɔatwa kɛtrɛ ne dua no, ɛtumi fifiri. Saa na Nyame ayɛ no because ɛyɛ so important. Sɛ kyematoɔ ba ho na antumi amfifiri a, ɛde asɛm bɛba. Ɛno so na ɛkɔfa asɛm foforɔ ba. Mepakyɛw, virus bi betumi abewura saa liver no mu, na because of abewura mu no, wo nipadua sogyafo no ayɛ sɛ wɔrekɔ akɔ fight no, na in the process no, wɔyɛ sɛ wɔreku cells no, liver cells no, na afei liver no atry sɛ ɔbɛsan anyane ne ho. Ɛba saa, ɛma liver no nkotwankotwa ba mu, na ayɛ kɛseɛ. Nti liver no ba abɛyɛ inflamed. Ɛno ara na yɛfrɛ no hepatitis. So simple terms, wo liver ayɛ kɛseɛ, ne dwumadie, wɔntumi nni bio. Mepakyɛw, mmoawa no a wɔtumi sɛe yɛ liver no, saa virus no, Wɔn nkɔmmɔ na yɛredi no. Virus, virus, virus yɛ deɛn adeɛ a? Virus yɛ adeɛ bi a biologist foɔ, yɛnka sɛ ɔyɛ nipa, ɔnyɛ, ɔnyɛ living thing. Because sɛ yɛka sɛ obi yɛ living thing a, nneɛma a yɛhwehwɛ wɔ ne mu no, ebi nni ne hɔ. Biribi te sɛ bacteria, ɔyɛ living thing. Dua, ɛyɛ living thing. Nipa dasani, mmoa, yɛn nyinaa yɛ living thing. But virus no, wayɛ ne ho te sɛ ɔda hɔ, ɔno ɔnyɛ living thing. But wosan de no kɔka wɔn a wɔnyɛ living thing no ho a, ɛnyɛ yie. Because ɔsan nso da suban bi adi a, ɛno nso kyerɛ sɛ ɔyɛ living thing. Nti ogyina Adeɛ a nkwa wom ne adeɛ a nkwa nnim ntam pɛɛ sei. Na wofa virus na sɛ ɔwɔ hɔ a, ɔwɔ adeɛ bi wɔ mu a ɛnna store ne genetic material. Bɔne no a wɔbɛdi wɔ mu no, yɛatwerɛ agu paper so de ama no sɛ ɔmfa mmra. Wɔastore agu baabi nti, ɛno no yɛ ne genome. First na ɔwɔ no no, ɛnna yɛde adeɛ akava genome no ho kamakamakama, ɛnna yɛfrɛ no capsid. anaasɛ nea environment no na ɔwɔ adeɛ baako te sɛ protein ka ne ho, nneɛma mmiɛnsa pɛ na ɔde nam wiase. Na saa genetic material no a ɛwɔ ne ho nti no, ɔno ara ɔntumi mmeki ne ho o, but ɔba bɛ use wo nipa, wo nneɛma no a ɔwɔ no na ɔtumi de areplicate. Nti na yɛse ɔnyɛ living thing no. Sɛ ɔyɛ living thing na ɛsɛ nka ɔno ara tumi multiply ne ho. But because ɔnyɛ living thing nti ɔbɛtumi amultiply ne ho a, agye sɛ wabɛ use wo nipa. wo cell no. Enti hepatitis B virus no, yɛka sɛ ɔyɛ DNA virus, kyerɛ sɛ ne genetic material no a yɛatwerɛ agu so a ɔde ba no, ɛyɛ DNA mu na ɛgu. DNA yɛ deoxyribonucleic acid. Mepakyɛw, ɛhɔ na yɛama no instruction, na normally ɛyɛ double helix structure. Nti asɛm no a yɛatwerɛ ama no no, yɛatwerɛ no front and back, ɛnna yɛakoakoa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a info no a ɔde ba no, ɔbɛnya no direct. Wowura fie hɔ a, kɔwɔ papa no sekan. Wowɔ no sekan wie ara, kɔhyɛ mpa no ase. Wohyɛ mpa no ase a, polisifoɔ ba a, wɔbɛkɔ bedroom. Wɔkɔ bedroom a, hwiri fa mpoma no mu na dwane. Saa instruction no a yɛatwerɛ de ama no, saa adeɛ no na yɛfrɛ no DNA. Nti wɔyɛ DNA virus. Hepatitis C, in other word no, ɔno no yɛ RNA virus, ribonucleic acid. Ɛno no nyɛ deoxyribonucleic acid, but ribonucleic acid. In other words, wɔyɛ single stranded Ɔno no baako no yɛ double stranded a yɛatwerɛ bi agu front and back nti asɛm no a ɔde ba no ɔbɛnya no kɔnk ɛna because of that nti ɔnsesa sɛdeɛ ɔteɛ no saa na ɔteɛ nti sɛ scientist foɔ yɛ vaccine ama no a yɛbɛtumi ayɛ vaccine ama no because sɛdeɛ ɔteɛ no sɛ wokɔba next ten years a ɔte saa nti yɛbɛtumi asi n'ano kwan ba RNA virus no ɔsesa because ɔyɛ single stranded asɛm no yɛatwerɛ ama no no yɛatwerɛ no paper baako pɛ so na ɛda hɔ nti nsuo pete kakraa bi na sɛ asɛm ketewa bi change a ɔbaa no wɔ yɛ ade foforɔ nti hepatitis B yɛ DNA virus infection, ɛnna hepatitis C yɛ RNA virus infection, ɛnna hepatitis D, ɔno nso yɛ RNA virus infection. But before hepatitis D no betumi adi n'adwuma no, ɔno no ɔyɛ RNA doo but onni surface protein no bi. Agye sɛ ɔbɛfa hepatitis B virus ne cover no. Nti before wobetumi anya hepatitis D, na wowɔ hepatitis B dada. Na obenya cover no hyɛ ne ho a, ɔyɛ deadly sen obiara, ɔbɛsɛe wo. Nti ɔno ne ho yɛ hu just that agye sɛ obi wɔ hɔ na wabɛdi n'adwuma. Ɛte sɛ woafa obi afiri akuraase aba kurom na sɛ bi ɔwɔ subammɔne bi na mmom akuraase sɛ na n'akata so. Ɔba kurom no na ani bɛ bia, ɔha adwene paa. Anaa wode wo yere akɔ aburokyire na woakɔhu the way a system no yɛ adwuma. Ɔma wo pressure paa. Sɛ woahu saa ade no a, saa na hepatitis D no mpakyɛw ɔteɛ. Now deɛ nti a meka sɛ hepatitis B yɛ sa a ɛnkɔ no ma menkyerɛ mu. Hepatitis B sɛ ɛba in early stages na sɛ wo immune system no yɛ solid a, wo nipadua no bɛtumi ako koraa a wo koraa wonhu. Na mpɛn pii sɛ wo a wo immune system no wɔ fam anaa nkora yɛ nua mu nkumaa no, maame wo kɔwo a wobɛtumi de hepatitis B no ama ɔba. Hepatitis B yɛnya bi wɔ mogya mu, yɛnya bi wɔ body fluids mu, sperm nyinaa bɛtumi ama hepatitis B. Ba hepatitis C no yɛnya firi mogya mu nko ara, ɛyɛ den sɛ maame bɛtumi de hepatitis C ama ne ba. Yenya firi mogya contact te sɛ spine a obi na abɛ wall so na obetumi anya. Ɛno koraa yɛ sɛ dɛ nya mfiri body fluids, I mean the hepatitis C. Ɛna D no nso saa. By B no a ne ko ɔden no ɛna wotumi nya firi nna mu, ɛna wotumi nya firi blood contact, ɛna wotumi de ma wo ba. Na nkoraa no yɛ a na wɔn immune system no nya nyiiɛ. Nti sɛ hepatitis B bɛwura akoraa mu anaa obi a sɛbi ne immune system wɔ fam a, before na nipadua sogyafo no bɛhu no na wɔn ayɛ adeɛ bi na saa adeɛ no na ɛma wɔn ko no nkɔ da no. But wo no a wo immune system yɛ solid no deɛ, before no a aboa no bɛ establish saa adeɛ no, wo nipadua sogyafoɔ no bɛ clear no afiri hɔ. Nka virus awura nipadua no mu no, ɔkɔ cell no hɔ. Wohu sɛ wɔkɔ sɛe liver no, nti wɔkɔ liver cell no hɔ. Nti memfa no sɛ cell no yɛ fie ha a mete yi. Fie a mete yi, yɛwɔ compound, na yɛwɔ hall, na yɛwɔ bedroom. Nti hepatitis B virus no, ɔno ɔba a, ɔntena compound ha o, ɔkɔ bedroom hɔ, na wakɔ baabi a papa no ɔtena ne ne yere da wo wɔn mma no. Enti ɔkɔ yusu maame no na de awo ne mma o, ɔno ɔbɔ wamfa yere amma, ɔkɔ yusu papa fiewura no ne yere na ɔde awo ne mma. Na sɛ asɛm so ba na sɛ yɛba na yɛbɛhwɛ no sɛ ah akoa yi a ɔbɛwura fie ha ɔwɔ he a, wobɛkɔ na wayɛ biribi ama wo ne papa no abɛsɛ. Enti wontumi nhu sɛ papa no nie anaasɛ nipa a waba ha stranger no nie. Na adeɛ no a wɔyɛ no, yɛfrɛ no CCC DNA reservoir, Covalently Closed Circular DNA Reservoir. wo wo DNA no a wɔwɔ nipa normal person wo wo brɛboɔ no cells no wɔn DNA no a wɔde replicate no ɔkɔ a na wakɔ akɔ wura mu wayɛ ne sɛ round na wakɔ akɔ hyia mfimfini nti nipadua sogyafoɔ no bɛhwehwɛ na wɔn nhu no na wɔde ne ho de kan asie te hɔ no yɛ baabi a ayɛ te sɛ pen drive anaasɛ hard drive wɔde ne genetic material no a ɛyɛ DNA no bi no Deɛ sɛ ɔmfa mɛ sɛɛ wo no. Sɛ ɛyera a ɔntumi nsɛɛ wo because ɔnnya instruction sɛ meyɛ wei a na mesɛɛ wo. Nti ɔde bi bɛdi kan ahyɛ hard drive mu na ɔde ato mpa ase. Nti sɛ yɛba na yɛtumi bɛkyɛn koraa ku no a, deɛ ɛhyɛ mpa ase na ɛyɛ hard drive no ɛda hɔ a wobɛtumi ayusu no daakye bi. Enti sɛ wokɔfa anti antiviral drug as obi a wanya hepatitis B anaa yɛma wo abibiduro na sɛ ɛkɔ a, ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ wo immune system yɛ active all the time because biribiara drop wo immune system a, hard drive no a ɛde ahyɛ mpa no ase no wɔbɛsan asɔre. Enti yɛbɛtumi aka sɛ functionally no yɛasaw yareɛ but sterilely yɛnya nsaw yareɛ because wonya nyɛ sterile. aboa no bi da so wɔ wo mu. That is hepatitis B. But hepatitis C ne deɛ ɔba a ɔdi n'agorɔ wɔ compound hɔ, ɔmfa hwee nkɔsie. Because ɔno ɔba a ɔde ne yere ba. Nti ɔbɛduru a wɔte fie ha yi ara na wɔabɔ wɔn kuro ketewa bi na wɔn nso wɔwo wɔn mma. Nti yɛba na yɛsɛ yɛyi masa woreyɛ dɛn wɔ ha? Sogyafoɔ no ba a, wɔtumi sɔ hepatitis B no, ɛm, hepatitis C no mu na yɛyi no afiri mu. Ɛno nti na ɛno yɛ curable. Nti ɛno wonya bi na wokɔ hospital a, yɛtumi cure ma wo. Ɛna hepatitis D no nso deɛ mema wate aseɛ B no na wɔbɛ use no de akata ne ho de adi ne dwuma nti sɛ woyi B no firi hɔ a so ayɛ dɛn afiri hɔ automatically sei na hepatitis ɛteɛ na hepatitis yɛ very deadly the good thing a yɛnya ne sɛ because of dwumadie no a hepatitis B ɔdi no nti no ɔnsesa ɔyɛ DNA virus double stranded adeɛ na ɔde baeɛ no saa dwumadie no na ɔdi Wɔnsesa, wɔnyɛ ade foforɔ biara nka ho. Nti sciencefoɔ yɛtumi kɔ lab na yɛahunu no na yɛayɛ vaccine de ama no. Ɛno nti na hepatitis B yɛwɔ wo paneɛ, yɛwɔ ne vaccination no. Virus a wɔyɛ DNA virus no, ɛnyɛ hepatitis B nko ara o. Herpes, herpes virus, wɔyɛ DNA virus. Mepakyɛw, ɛɛm, small pox, small pox, saa virus no a ɔkɔ saa yareɛ no, wɔyɛ DNA virus. Ɛna yɛba ne RNA viruses no a wɔkɔ se hepatitis C no a, ebi yɛ HIV virus, ɔyɛ RNA virus, ɛno nti na yɛnnya ano aduro, yɛnnya vaccine ma no no. Because ohu no nnɛ yi a, kyena wasesa ne ho. Information a yɛde ama na ɔrebɛdi ne dwuma no, information no, egu baabi baako pɛ single stranded so. Nti, asɛm nsuo tɔ ketewa bi na sɛ ntwerɛ ne kyɛnyi ketewa bi a na ɔyɛ ade foforɔ, kɔtɔ nyaadoa berɛ a na ɔretɔ nkyene, kɔtɔ nkyene berɛ a na ɔretɔ nyaadoa. Nti wogyina kwan sɛ wotwɛn sɛ akwadaa no mfa nkyene mmra na nka ɔmmo no a, ɔba na ɛyɛ nyaadoa na ɛkura, nti wonhu sɛ ɛyɛ akwadaa no wawura mu. Ɛno nti na yɛbrɛ no. Covid-19, ɛyɛ RNA virus. Nti saa group no ne um, hepatitis C, wɔn nyinaa yɛ RNA, ɛyɛ single stranded a, asɛm na wɔn de ba no, nkura biribi a ɛkava ho, but DNA fɔ no deɛ, wɔn a protect wɔn asɛm nti, yɛtumi yɛ vaccine ɛma no. Nti on this note no, meka kyerɛ wo sɛ, sɛ wonya wɔ hepatitis B vaccine no bi a, kɔwɔ. Because wɔyɛ mistake na ɛba wɔn mu a, ɛnkɔ o, ɛkɔtetɛ. Enti wo a yɛasa wo de ama no akɔ no mpo no, meka kyerɛ wo nnɛ, yɛbɔɔ Agyekumfo no sɛ, ɛda so wɔ hɔ, just that yɛde ahyɛ hard drive mu na yɛde ahyɛ mpa ase, da a wo immune system bɛba fam ketewa bi no, kɔkyɛke hwɛ. Wokɔyɛ hepatitis B surface antigen test no a, ɛbɛhyɛ wo negative because ɔnni fie hɔ. Yɛde no ahyɛ baabi a lɔɔke na obiara mpo nnim sɛ ɔwɔ hɔ. Nnɛ me na meyi so akyerɛ wo. like video na share mo bi enti kɔ na kɔ wɔ ho pae na mpakyɛw sexual activities make sure sɛ o bɔ ho ban ah hyɛ hyɛ bɔ ha ne bi ma nkɔdi agorɔ mpam anigye kɛkɛ nkɔsɛe nipadua no a ɔde ti wiase no bɔ ho ban yɛn protect yɛ sexual activity no medin ne yɛ boɔ gyekon francis woba ghana ha a meyɛ biomedical scientist ɛna self taught trichologist Trichology kyerɛ sɛ wopɛ sɛ wo grow wo ti, wo grow wo beard, me na mehwɛ wo. Ɛna wotɔ anything barber shop so a, me na me tɔn, nkran ne kumase. Mpakyɛw, mo a mo pɛ grey hair dye shampoo no bi no, wo ti wɔ dwene, wo pɛ sɛ ɛyɛ black na ɛkyɛ na me ankeka wo ataade mu a, me ansa na me tɔn. Fa me number na send me message. Mpakyɛw, me messages no, yɛ a na ɛdɔɔso nti yɛ a frɛ. Wo frɛ so a, call no bɛyɛ waiting, ba nya aboterɛ, yɛde wo bɛwura mu. Yɛwura mu a na woayɛ order. Menhyira no mmɔ, God bless you.